A Kāti kia ora tātou katoa. A, i tana korenga me mihi ka tika a, ki te Ariki nui Kuini Ngāwai hono i te pō. A, me mihi ka tika ki te Tumuaki o te Hāhi Rātana, a, ki a Manuao te koha mutunga. A, kai ngā taikura, kai aku hākui, kai aku hākoro, Kei ngā tai pakeke, kei ngā tai ririki, ngā tipiki ao whānui, te tokotoru o manawa kotokoto, tēnā tātou katoa whakanuia te hirahira me te rangatira o tēnei kaupapa e tae mā. Ā, e mihi ana ki te pā whakawairua o te rā, ā, me mihi hoki Ki a Ngāti Hinerangi Ngāti Hinekiri, ringa tōhaunui, ringa mākohakoha. Koutou i whakaheke tōtā, i whakapeto ngoi, e eke ai tēnei kaupapa ki te taumata e tika ana mōna ikeike ake nei, tēnā koutou katoa. Me mihi ki ngā kapa haka, whakangahau mai, ngā pakeke me ā tātou tamariki, me ngā kawa whakataetae. Tēnā koutou. Ki te komiti whakahaere, ki ngā kaiwhiriwhiri, ki te hunga kaute whakaemiemi, ki ngā kaituku pūtea, Te kāhui pāpāho, ngā kaiwhakataki kōrero o te rā, kaiwhakarangatira i tā tātou kaupapa, kāore e ārikarika ngā mihi ki a koutou katoa. Nā reira, kua roa nei koutou e whanga ana, tēnā koe i tō manawanui. Ki a mātou e āta tātai nei i ngā whiwhinga me ngā whakataunga, A ki tēnā kapa, ki tēnā kapa. Nō reira, mai i a mātou, ā, mai i a Rīē ki a koutou katoa, kia roha mai, engari, tēnā rā koutou katoa. Ngā kapa tamariki i tū i te rā nei, Ngāti Tamatea-tū-tahi, Ngāti Kawiti, Ngāti Te Rangiunuora, Ngā Uri-a-Mākino, Ngāti Rongomaimokopuna, Ngāti Hinekura, Te Pīwari hoki, Te Pīwari hoki. Ka tino ora te anamata o te ahurea Māori, o Ngāti Pikiao hoki i ā koutou tamariki mā. Anei ngā whakataunga. Ki te wāhanga te pou a Haukeka, kia mōhio koutou e whā ngā wāhanga, engari i te tino rangatira o te tuangā tamariki tēnei rā nei, e rua wēra, ā, ka i eke ai ngā tamariki, nē? Nō reira, i runga i tērā, te pou a Haukeka, ā, he tohu tērā o te whakapapa, tuatoru, Ngāti Tamatea Tūtahi Kawiti, tuarua, Ngāti Hinekura, tuatahi, ngā uri a Mākino. Nā. He karanga tēnei kia tū ngā kai tātaki o ngā kapa pakeke o wērā kapa tamariki koa i tēnei wā nei. Āe, haere ki waenganui rā. Whakaahuahia rātou kua whānau. Kia ora koutou. Katoa. Ai. Mīharo ake nei. Kia ora koutou. Ā, ki te pou a Taranui, ko Pikiaotanga te matū o tērā o ngā pou. Tuatoru, haere ki mua tēnā koa. Ngāti Tamatea tūtahi, Ngāti Kawiti tuarua, Ngāti Te Rangiunuora tuatahi, Ngāti Rongomai mokopuna. Haere ki mua koa Whakaahuahia ratou koa whanau Tiakina wo waea Oh, ma Manukau Ratou katoa e e whakakanohi Tena koe bub Nga kapa pakeke Ngati Hinerangi Ngati Hinekiri Ngā rarau ki Ōkere, ngā marae o Mourea, Ngāti Tamatea Tūtahi, Ngāti Kawiti, ngā mano a Tūtauaroa, te kapa haka o Ngāti Mākino, Pounamu Nui, Ngāti Te Rangiunuora, ngā uri o Rongomai, Ngāti Hinekura, Whakanuia! Kua tae tātou ki ngā whiwhinga ā, mō te wāhanga pakeke. Wai? Ka tīmata ki ngā wāhanga hiatonga kore ko ngā non-aggregates wera, ā, kei te karangahia koa, a Tīaho Marama Fairhall, māna te taonga e tuku atu ki te toa o tēnei wāhanga. Kia mōhio koutou, karekau he tiwhikete ka tukua atu i tēnei pō, ka tukua atu ki ngā māngai o ngā kapa hai te hui komiti ka heke mai hai te rua wiki ki mua kua tiaho. Nā reira, karanga. Tuatoru, karekau. Tuarua, Iko. Ngāti Te Rangiunuora me ngā uri o Rongomai. E Tūkoa, haere atu ki mua koa kia whakanuia e Whaea Tiaho. Tū ki reira, tū ki reira koa. Tuatahi toa i tēnei tau mō te karanga Ngāti Hinerangi, Ngāti Hinekiri. Whip those phones out of whānau, take photos. Tēnā koutou wāhine mā. Whaikōrero. I mua i te karanga atu ki tētahi o ngā kai a Whiriwhiri kia haere mai ki mua, kia mōhio koutou a karanga me te whaikōrero me matua rangona kitea ērā i ngā hōtaka katoa ngā kapa. Pai? Ā, nā reira kei te karangahia koe tēnā koa te taepa, āe, haere atu koe ki mua rā, tū ai koa. Kia ora rā. Nā reira, tuatoru mō te whaikōrero Ngā Uri o Rongomai. Karekau he tuarua, i te mea tokorua ngā kapa kua tae tuatahi Ā, i runga i tērā kai te hihi au ki te pātai atu ki aku aunties kia haere atu ki te taha o te taipako, Aunty? I te mea e ai ki te kōrero, ki ngā kōrero koinei te taonga whakamaumahara ā mō tō rāua tungāne a Uncle Pāora, Te Rangi. Nā reira, Ko aua kapa e rua, toa i te wāhanga whaikōrero whakanuia a Ngāti Hinekura me Ngāti Hinerangi, Ngāti Hinekiri. Neke whakamua koa whānau, neke whakamua koa. Snap some shots a whanau. Kia ora, tēnā koutou. Ko te waiata tira ināianei, kei te karangahia tō tātou manu tīoriori a Hēni Morehu, Māna te taonga e tuku atu mō tēnei wāhanga.

Nā reira, e rua kapa ka whakawhiwhia ki tēnei taonga whakamaumahara i a Charlie Clark, The Coup. Ngā toa i tēnei tau, ko te waiata tira, Ngāti Hinekura me Ngāti Te Rangiunuora.

Kākahu, Ināianei, ā, tēnā koa Wirihana, māu te taonga e tuku atu, māu ā tātou kapa e whakanui hoki koa. Tuatoru, Kākahu, Ngāti Te Rangiunuora me Ngāti Hinekura. Karekau he tuarua so yes you guessed it, there are first equals. Ka whakawhiwhia ki te Memorial Shield donated to the Ohau Youth Māori Club 1973, he taonga whakamaumahara ia Mata Whaiariki Maaka.

Cheese. Kia ora, whakanuia. Wirihana, Wirihana. Tū atu koe, koa. Kua tae tātou ki te wāhanga kaitātaki tāne.

Tuarua, Kai Tātaki Tāne, Ngāti Mākino. Tuatahi. Karekau te taonga i konei tēnei pō, engari, ko te taonga kua whakarite mō tēnei wāhanga, ko tērā, ā, he tohu whakamaumahara i a Ahipene Māka nā te whānau Māka. Kua toa kē tēnei nanakia i tēnei tohu i roto i ngā tau kua taha ake. Whakanuia! Te toa. Anō. Ngāti Te Rangiunuora. Awhi awhi Please somebody capture this moment on your phone Tēnā koutou gentlemen Kai tātaki wahine Tena kua maea māu ngā kaitataki e whakanui koa. Nā reira, judges and their wisdom. No third place, no second place. I know right? Ko ngā toa i tēnei tau, obviously, multiple. Nō reira, me tuari i te taonga, ko te korowai tērā, nā te Māori whare, ā, me he taonga nā Tapuae Haruru marae. Ā, te āhua nei kāre i konei i tēnei wā nei, engari kai te pai, ka kitea wēra ka tukua atu. Stop babbling, Rie. Kai tā Takiwahine, ngā toa. Ngāti Mākino, Ngāti Tamateatūtahi, Ngāti Kawiti me Ngāti Te Rangiunuora. Big group hug like the men please. Snap some shots, please, whānau. Kia ora, wāhine mā. E mihi ana. A, kua tae tātou ki te wāhanga hiatonga, aggregate, ne? Ki te whakaeke. A, tēnā koa te pae rākau, aka Guzzy Rakuraku.

There is no second, so you guessed it, equal. Two groups, ko te taonga tōna tikanga ka whakawhiwhia ki ēnei kapa, ā, ko tērā e kī ana ko te Hikuwai Trophy, nā te whānau Hōhepa and Gardiner. Ka kitea, ka tukua atu a tōna wā. First equal this year, Whakaeke, Ngāti Hinekura me Ngāti Mākino. Love it. Keep it up. Menemene. Ok, pakipaki atu. Waiata tawhito, tēnā koe māia. Māu e whakanui i ā tātou kapa. No third, karekau he tuatoru. Cause we have second e quals. Bear with me. Tongue tied pea. Alright. Second e qual, waiata tawhito i tēnei tau, Ngāti Tamatea Tūtahi, Ngāti Kawiti, Ngāti Te Rangiunuora, Ngāti Hinerangi, Ngāti Hinekiri, me ngā uri o Rongomai. Haere atu koutou. I a rātou e awhiawhi ana, e tika ana mā māia rātou e e whakanui, ahakoa kāore te taonga i konei, ko te tohu whakamaumahara tērā i tōna pāpā, i a Te Putuanganga Mīhaka.

Oh, kai konei ia. Aroha mai. Anei te tohu whakamaumahara i tō pāpā, i a Uncle Te Putuanganga Mihaka. Ko te tuatahi, waiata tawhito i tēnei tau, Ngāti Mākino. Love that hand signal. Aroha mai mo taku he, thought it might have been a bit too crowded there, ne, for a moment. Whakanōhia koutou kē atu engari, e mihi ana. Okay, ki te poi.

Tuarua mo te poi.

Kīngi, nā te hau mītai ngā tai me te whānau. Tuatahi tēnei tau mō te poi, Ngāti Mākino me Ngāti Te Rangiunuora. Ka pai minamina Take a photo and clap Kia ora tātou Ki te waiata ā-ringa ināianei Tēnā koe Pūao Māu ā tātou kapa e whakanui. Tuatoru, ki te wāhanga waiata ā-ringa i tēnei tau, e rua ngā kapa ka whakanuia, in a moment, one moment please, photo op, trying to take advantage, nē Hāpuao? Third equal, waiata ā-ringa, tokorua ngā kapa ka whakanuia, Ngāti Hinekura me Ngāti Mākino. Tuarua, waiata ā-ringa, No. 1. No second this year. But, in first equal, e rua ngā kapa. Ka whakawhiwhia ki te taonga whakamaumahara i a Winnie Emery nā Willie Emery me te whānau. Ko ngā toa i tēnei tau, waiata a ringa, Ngāti Te Rangiunuora me ngā uri o Rongomai. Neke whakamua E tino kitea koutou Minamina Cheese Kia ora rā Whakanuia You should leave your phone with her and she can keep taking photos for us. Oh.

Ko Ngāti Tamatea Tūtahi Ngāti Kawiti. Ngā toa i tēnei tau mō te haka ka whakawhiwhia ki te taonga whakamaumahara i a Mānahi Ihakara, nā Pāpa Muriwai Ihakara me te whānau. Nā reira, tērā taonga, tēnei kapa tuatahi, toa Ngāti Hinekura! Click click snap snap Tēnā koutou Tāne mā. Ā, ki te whakawātea. Kia ora, Tiaho. Ko te hua tērā o te, ko tana mahi he tohu atu ki tētahi atu, nō reira ka karangahia ia. Whakawātea, tuatoru. No one. Second equal. E whā ngā kapa kua tuarua i tēnei tau. Ko ngā uri o Rongomai, ko Ngāti Hinerangi, Ngāti Hinekiri, ko Ngāti Mākino me Ngāti Hinekura. First place, Whakawātea this year, ka whakawhiwhia ki te taonga Whangamoa Trust Trophy, Pikiao Kapa Haka Competition nā te Taratī o Whangamoa, Toa, Whakaihuaka, Ngāti Te Rangiunuora.

Karekau he tuarua e te whānau i te mea e rua kapa kua toa i tēnei tau. Ko ngā toa te reo, ngā uri o Rongomai me Ngāti Te Rangiunuora. Kia mōhio koutou, i whakatauria e te komiti, ko te haka tērā i āta whakawākia e ngā kaiwhakawā reo, 100 ōrau reo ā-waha, 100 per cent reo ā-waha in the haka. Āe. Nō reira, kua tae tātou ki te overall winners section. Kei te karangahia a Te Taepa Kāmeta, ko ia te heamana o te komiti o Te Ahurei, rāua tahi ko Uncle Piki Thomas, heamana o te komiti o tēnei marae ātaahua o tātou. Whakanuia koa! Whakanuia rāua, whakanuia tērā tangata. I mea mai a Uncle Piki ki a au, Oh, hai a he au me eke ki te, a hoki ki te kāinga? Ka rīhi atu ki tēnei tūnga engari, kei konei ia, kei konei rāua. Nō reira, ka nui te mihi ki a kōrua. Nā reira, ko te overall ki te wāhanga kapa haka a ngā pakeke whakataetae. Pai? Third equal. Ka tukua atu e rāua te taonga Sonia and Tom Kiwikiwi ki wēnei kapa. Tuatoru, i tēnei tau 2025 Ngāti Pikiao Ahurei, Ko Ngāti Mākino me Ngāti Hinekura. Mā wai te taonga? Tētahi o koutou? Rock, paper, scissors pea? Koira te taonga mo te tuatoru. Kia ora. Ae! Huro! Huro! Huro! Ko te taonga kua whakatauria mo te kapa a Ta Tai Tuarua ko te taonga whakamaumahara i a Pineaha raua ko Aneta Huriwai na te whanau Huriwai engari Karekau he tuarua i tēnei tau, nō reira ka whakamaua, nei ka mau e te komiti tēnei taonga. Tōtika ki ngā toa. Ka whakawhiwhia ki te taonga whakamaumahara i a Wirihana Te Rangi, he waka taua nā te whānau Te Rangi, nā reira, Aunties, tēnā koa haere atu ki te taha o Uncle Piki rāua ko Cousin Taipa tū ai. Koa. First equal, overall, in the senior whakataetae section of the 2025 Ngāti Pikiao Ahurei. Ngāti Te Rangiunuora me ngā uri o Rongomai. Kia haruru mai te whare! Kāre anō kia mutu e te whānau. Whakaahuahia rātou koa, take photos. Kotahi taonga e toe ana. Kotahi wāhanga e toe ana.

Haria te taonga whakamutunga koa ki mua me korua. We'll just wait for our aunties and cousins to have their little wānanga. Beautiful. Nā reira, ko te taonga e mau nei i a Uncle Piki rāua ko Cousin Taipa, ko te taonga whakamaumahara i a Te Toiroa rāua ko Te Uruhina Kāmeta. nā Ngāti Te Rangiunuora. This trophy is awarded for the combined overall marks, tamariki marks and pakeke, competitive, nē, kapa haka marks. So combined, overall, tamariki and pakeke. And this year, the winners, combined overall, tamariki and pakeke for 2025, Ngāti Pikiao Ahurei,

Record, go live. Kia ora tātou e noho. I mua i te tuku atu ki a Freddie Ray, māna e whakakōpani i tā tātou kaupapa ki te karakia. Tēnā koa koutou ngā māngai o ngā kapa, tīkina atu te pāka a tō kapa. Kai tērā taha o ngā tēpu i mua i te wehe i te. Atamira Ko. He pānui tēnei mā koutou te whānau. Those nice and comfy chairs that you're sitting on, lovely eh? Could you stack them after karakia when you leave? I'm the mouthpiece.

Koe anō e taunakihia i ngā mihimihi nui ki a koutou Ngāti Hinerangi, Ngāti Hinekiri. Nā koutou i manaaki tō tātau kaupapa o te ahurei i tēnei tau and that's all I'm gonna say, I'm cold, I'm hungry, e haere tātau ki te kāinga. E mihi nui ki a tātau Ngāti Pikiao, tēnā koutou, tēnā tātau. Kia whakakapi tō tātou rā i runga i te reo karakia i te whānau nā reira kia inoi i tātou. E te Matua, e te Tama, e te Wairua Tapu. Āmine. E te Atua, tēnei mātou te whakahoki i ngā whakamiha ki a koe mōu kua manaaki kua tiaki i a mātou i te roanga o tēnei rā. Tiakina hoki mātou i te roanga o tēnei pō kia pai ai te hoki atu ki ngā wā kāinga e tō mātou Atua. Homai ki ō mātou whānau, ā, kei konei, kei, kei te kāinga anō hoki, ngā taro o te ora e te puna o te oranga. Piki te ora, te kaha, te māramatanga me te rangimārie, hei kaupare atu i ngā whakawhiunga katoa o tēnei ao. Ko koe te Atua e mana nei mō ngā tau mutunga kore korōria ki tō ingoa tapu. Ki a tau, ki a tātou katoa, Te atawhai o tō tātou Ariki a Ihu Karaiti, me te aroha o te Atua, me te whiwhi ngātahitanga ki te Wairua Tapu, āke, Mā te mārie a te Atua e kore nei e taea te whakaaro, e mea o mātou ngākau o mātou hinengaro ki a Ū i runga i te mātau i te aroha ki te Atua, ki Tāna Tama anō hoki ki tō tātou Ariki ki a Ihu Karaiti, kia mau kia ū tonu hoki ki a tātou e te whānau Ngāti Pikiao te manaaki a te Atua Kaha Rawa, a te Matua, a te Tama, a te Wairua Tapu, āianei, ā āke tonu atu. Āmine. Ko Marie.